ndamunyita ũgeni eroreri yakwa njĩtagwo Sami Kĩbũthũ na thimũ ĩrĩa tũrathathaũra ihinda rĩrĩ yugaga rwambo rũmwe rũtiambaga ndarwa. Rwambo rũmwe rũtiambaga Ndarwa. Ndarwa nĩ ngothi ya ng'ombe rĩrĩa yarĩkia gũthĩnjwo. Na nĩgetha ngothi ĩyo tondũ nĩyo yatũmĩkaga tene ta kũigĩrĩrwo mwaro-inĩ wa gĩtanda, nĩyambagwo ĩkagucio mwena ũrĩa na rwambo na ĩkagucio mwena ũyũ ũngĩ. Rwambo na gĩthũngũ no njuge nĩ kĩndũ gĩtagwo peg, ta ĩrĩa yambaga hema. Kwoguo rwambo rwanyitagwo rũgathecerwo mũico wa, wa ndarwa harĩa, rũkagucio rũkahũrĩrwo thĩ, mwena ũyũ ũngĩ naguo rũkagucio, rĩgathiĩ, rũgathiĩ rũgucĩtio ũguo nginya rũgatandamũka wega rũkeiga ta mũrengeti ũrĩ mwanĩke. Rwambo rũmwe rũtiambaga ndarwa tondũ ndarwa nĩ nene, na ũngĩgucia mwena ũmwe, mwena ũyũ, mĩena ĩno ĩngĩ yothe nĩ kuuga rũtingĩambĩka. Rwambo rũmwe rũtiambaga ndarwa. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa yothe tuonaga mawĩra makĩrutwo, ta tene nĩ gwakoragwo na kĩndũ gĩetagwo ngwatio, gũkagĩa ngwatio ũmũthĩ mũgathiĩ mũkarĩma kwa Maina, njuma ĩno ĩngĩ mũgathiĩ mũkarĩma gwa Kamau, ĩyo nĩyo yetagwo ngwatio, to mũkũrĩma mũrĩ aingĩ na mũkarĩma kũndũ kũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩrĩma ũrĩ wiki. Andũ acio maanyitana ũguo, o na mangĩacemanirie na mũndũ amorie atĩrĩrĩ, 'Ĩ mwauma kũ na macembe mũrĩ aingĩ ũũ? O na mũndũ ũmwe ũrĩa ũraria Gĩkũyũ angĩmwĩra atĩrĩrĩ, 'Rwambo rũmwe rũtiambaga Ndarwa. O na no orie atĩrĩrĩ, 'Ndahĩtũkĩra mũgũnda waku ũrĩa ũrarĩ Ndario? Ndario nĩ kũndũ kũratetwo tene. Na ndoona kũrĩmĩtwo guothe gũkarĩma makinya maingĩ mũno matangĩrĩmĩka nĩ mũndũ ũmwe na ihenya. Nake agakiuga atĩrĩrĩ, Tũrarĩ aingĩ, nĩkĩo tũrarĩkirie kũrĩma na tũrarĩma kũndũ kũnene ũguo. Githĩ ndũkĩiguaga rwambo rũmwe rũtiambaga ndaarwa? O na thĩinĩ wa mũciĩ nĩũgũthiĩ ũkore mũthuri ta niĩ. atĩ maũndũ marĩa areka ekaga arĩ o wiki. Ũgakora atĩ mũthuri ũyũ nĩ arĩmire wega, no arĩ puroti akĩte handũ akaugaga atĩrĩrĩ, ndingĩra andũ akwa tondũ ndamera nĩ ndĩagaga gĩa kũrĩa. Ngwaka ndĩage kanyamũ gaka ndĩ o nyiki, ndikwĩra mũtumia wakwa, ndikwĩra andũ akwa. Ũgagĩikara wĩhithĩire atĩ nĩ getha ũrĩage ũrĩ wiki. No nĩ wega kũmenya tondũ rĩrĩ, maũndũ marĩa mothe mũreka mũgĩe ngwatanĩro thĩinĩ wa mũciĩ wanyu, Mũgĩe ngwatanĩro na ciana ciaku harĩ harĩa igĩkinyaga igatuĩka andũ agima. Nĩ tondũ o na tũkĩaria-rĩ, Mũgĩkũyũ nĩ augaga atĩrĩrĩ, Kahĩĩ gakũrũ na ithe no ũndũ ũmwe. Ĩyo nĩ tũrĩthathaũra mũthenya ũngĩ. No rĩu ngakiuga atĩrĩrĩ, o na kahĩĩ gaku karĩa gakũra-rĩ, nĩ ũkanyitaga ũgakeraga maũndũ. Mũriũ, rĩu tondũ nĩ ndaumagara-rĩ, ũkĩmenye ũrĩa mũrango ũhingagwo. Ũkĩmenye ũrĩa ngĩti ĩhingagwo, tũtũmĩre kiugo kĩu nĩ getha andũ manyite wega, ũkĩmenye ng'ombe nĩ ikũingĩrio, ũkĩmenye ikarĩa atĩa, na ũrore mĩrango ũgĩkomwo atĩrĩrĩ, nĩ yahingwo wega. Nĩ tondũ ndũngĩhota ũthiĩte kũrĩa ũthiire, ũthiire thabarĩ, ndũngĩhota kũhinga gwaku. Na rĩu nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ, rwambo rũmwe rũtiambaga Ndarwa. Rĩrĩa waumagara ndũrĩ kuo-rĩ, andũ aku tondũ nĩũmonetie-rĩ, nao makahota kũgucia na gũkũ. Mũciĩ gũgaikara kũrĩ kwega, mĩrango nĩmĩhinge wega, ng'ombe nĩhingĩre wega, nĩituĩrĩirwo wega, nawe kũrĩa ũthiire tondũ ũthiire kũmaatha-rĩ, ũgĩcooka ũgakora nĩmaakamire, Na iria rĩgĩgĩtwarwo kũrĩa rĩtwaragwo, ũkore kũrĩ mbeca mũciĩ, nawe nĩ woka na iria ingĩ. Rĩu ũhoro nĩ wa kũnyitanĩra, we ũgucie na gũkũ, na niĩ ngucie na gũkũ, na ũrĩa ũngĩ agucie na kũrĩa, nĩ getha ndaaro ĩno yũme ĩgucĩtio wega ĩikare ũrĩa ĩkwendekana. Mũgĩkũyũ akiuga, Rwambo rũmwe rũtiambaga ndaarwa. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ ũka akũũrie atĩrĩrĩ, Nĩũĩ niĩ nyonaga mũikarĩte thĩ na ciana ciaku, ngarigwo mũrerana atĩa, ciana mũikaranagia mwĩrane atĩa, na hĩndĩ ĩyo iretwo ciana-rĩ, nĩ athuri marĩ na atumia na ciana. Nake mũndũ ũyũ akamwĩra atĩrĩrĩ, niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ, rwambo rũmwe rũtiambaga ndarwa. Koguo twanyitanĩra, maũndũ ma gwakwa marĩthiaga wega, tondũ ũyũ nĩ arandeithia na gũkũ, na ũyũ nĩ arandeithia na gũkũ, indo icio tũgacokanĩrĩria tũgacirehe hamwe. Tũkagĩa na kĩndũ kĩmwe kĩgima na gĩkinyanĩru wega, nĩ tondũ rwambo rũmwe rũtiambaga Ndarwa. Na kinyagia hau mwĩroreri wakwa, kinya rĩrĩa tũgũcoka tũgomane hĩndĩ ĩngĩ, njugire njĩtagwo Sammy Kĩbũthũ, na nĩ ngũmũhoera wega wa Ngai ũikaranie na inyuĩ.